Amanidiren d yiwet n ubas taqbaylit i wid ibɣan ad aḥefḍen akteṛ f ubrid n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. La slama nwen ay tmaten di setma deg Sidna Ɛisa. Kunwi zedɣen deg idurar i sɛan ɛudiw, aserdu neɣ aɣyul, ad tfehmem swaswa lmettel n wass-a. Win yesɛan zayla, yessen acḥal i yewɛaṛ ad iseddu zayla-nni ma ur yebɣi ara, neɣ? Iqquṛ uqeṛṛuy-is. Ad tewtem, ad tt-tjebdem. Lameɛna wa, ma ur yebɣa ara ad yeddu, neɣ ma yebɣa ad iruḥ anida ur tebɣiḍ ara kečč, dayen! Lameɛna iwakken ara tenfeɛ Zayla i bab-is, isefk-as i Zayla-nni ad tdewɛa i bab-is. Sidna Dawed iqqar-aɣ-d deg Zabur tnin u tlatin, Ur ttilit ara mebla leɛqel, a Maɛudiyu neɣ a Serdun, umi ttarran Ag algam d srima i wakken ad ten-sseḥarten. Acu i lmeɛna imeslayen-agi? Rebbi yeqqar-aɣ-d, Ur sɣaret ara ulawen-nwen d iqerrayen-nwen, ad tetebɛem rray-nwen, xlaṣ, xlaṣ. A mmi, a yelli, d nekk ara k-iseḥfḍen, ara k-issenɛaten abrid ara tawiḍ, ad ḍebbreɣ fell-ak, ad rreɣ tiṭ-iw fell-ak. Sina Sliman, yettwassen f lɛaqel d lfehma-s, iqqar-aɣ-d, Ttkel ɣef Sidi Ṛebbi seg wul-ik akk, ur ttkel ara ɣef lfehma-k, dagi iberdan-ik akk ttmuqul ɣur-s, dɣa ad iqeɛɛed iberdan-ik. Ṛebbi ittmala abrid-is i gad ittanzen. Ataya lmeɛna nniḍen n laman, ayetmaten d isetma, win yesɛan laman ikemlen, mačči d win itebɛen ṛṛay-is. Lameɛna d win ittekkelen ɣef Ṛebbi, ad s-imel abrid ara yetbeɛ. Bunadem ixedmen akken-i ad yili di laman, ur yesɛi ara acu ara yugad, a lxaṭi nessen deg kulci Ṛebbi ixeddem i lxir n wid i t-iḥemmlen, n wid ittusawlen s lqesd-is. Nekkni, s lmumnin n Sidna Ɛisa, nella d wid ittusawlen s lqesd-is, wid iqebblen s laman lɛeffu d leslak, wid iqebblen s wanuz Mačči ad netbeɛ rray-nneɣ, lameɛna ad aɣ-irafeq Ṛebbi deg ubrid-is lluqam. Imken drus i yessnen numru tlata u tmanyin deg tektabt n tsedkirt taqbaylit. Ma ur tessinem ara, ḥessiset imi imeslayen akken ara ten-ḍekkreɣ, ala xaṭer deg-sen aṭas lmeɛna fell-aɣ.

win yettkellen ɣef Sidna Ɛisa yelslak win yumnen Sidna Ɛisa yemmut deg umkan-is i wakken ara yettusserreḥ netta si leɛqub Rebbi yesɛa zdat-s abrid ajdid ur yessin ara bunadem-nni amek ara yeddu deg ubrid luqam ḥaca ma yesɛa amḍebber Sidna Ɛisa mi iruḥ si ddunit, iǧǧa-yasen i wid itteklen fell-as Ṛuḥ Lqudus. Iqqar-aɣ-d deg Inǧil belli Ṛuḥ-agi ikeččmen deg wul mkul win iqeblen lfedya n Sidna Ɛisa ara ɣ-iheddun ɣer tidet irkul ma nettkel fell-as. Ɣef wayagi ad d-iqqar Ṛebbi, Ur ttili tara am iserdian d iɛudiwen, lameɛna s wanuz anfet-as i Rruḥ Lqudus a ken-yehdu ɣer tidet irkul. Kul win ittḥessisen iḍ-agi, ma tqableḍ s inɛas ad am-slek-ik s laman, tqableḍ diɣen Rruḥ Lqudus ara k-iheddun ɣer tidet irkul. D netta ara k-iseḥfḍen, d netta ara yilin d ameḍber fell-ak alma d lmut.

Neɣ am ubrid iqeɛɛden. Ma tqeblem amezwaru, lɛafu d tudert n dayem s laman deg Sidna Ɛisa, Ṛebbi ad awen-iṛafeq deg ubrid-is s Ṛṛuḥ-is, ad tafem lbaṛaka deg wayen akk txedmem. Ittwakdeb deg wawel n Ṛebbi iga dagi, Imzuɣen-ik ad sellen deffir-k awal n win ara yinin, Ata ubrid, lḥu deg-s, mi ara tqelbeḍ iman-ik ɣer uyeffes neɣ ɣer zelmaḍ. Lḥaǧa tameqqrant deg ddunit ilemẓi d lzewwaj. Ad tsutreḍ i Ṛebbi ad k-isken anta ara yilin d tameṭṭut-ik, neɣ s taɣart n wul ad textireḍ tin i k-iɛejben. Ma telliḍ d lmumen tidet, ma tebɣiḍ lbaraka d lɛafya deg lḥaṛa-k, suter-as i Ṛebbi ad ydebbṛ fell-ak deg wayagi, ad k-yefk imiren tin ara yilin fell-ak d tamɛawnt lɛali. Sina Slimani yeqqar-aɣ-d deg lemtul-is, Tameṭṭut n lɛerḍ anwa ara tt-yafen? Teswa akteṛ n merjan. Ul n urgaz-is yettkel fell-as, ur t-ittxuṣṣu ara ssɛay. Texdem-as lxir mačči d cceṛ wussan akk n tudert-is, lǧehd d ccbaḥa d ayen ay d lebsa-s. Tettili yemmi-s s lekyasa, imeslayen lɛali deg yiles-is. Ur t-tett ara aɣrum, lbexxel. Arraw-is ttenkaren qqaren-as d taseɛdit. Ul n urgaz-is ittcekker-itt. Tameṭṭut ittaggaden Sidi Ṛebbi, d tin ara ittucekkren. Yenna-d si Nɛisa deg Inǧil, di lebda n uxlaq, Ṛebbi ixleq argaz d tameṭṭut, daymi argaz ad yeǧǧ baba-s d yemma-s, ad iḥemmel tmeṭṭut-is, ad uɣalen i sin d yiwet lǧetta. Imken kunwi izedɣen Fṛansa, tmugrem wid iqqaren fiḥel lezwaǧ tura, anef-as i urgaz ad izdeɣ d tameṭṭut mebla zewjen. Awal Ṛebbi yessefhem-aɣ ayagi d ddnub. Win yebɣan lbaraka Ṛebbi ɣef uxxam-is, ad yessuter i Ṛebbi ad ydebbret fell-as. Imiren ad iqbel s laman, s lhena n wul. Tin ara yextar Ṛebbi ad tili d tamaɛunt-is. amek ara yissin yir lmumen tin ara yilin d tamɛunt n lɛali ara yeddukklen yid-s alma d lmut wala rebbi yeqqar-aɣ-d ur ddukklet ara kunwi d wid ur nettamen ara s ddaw n yiwen uzaglu Ihi isefk-as i tin ara ilin d tamɛunt-ik ad tili diɣen lmumn n Sidna Ɛisa iwakken ara tili lmɛacra gar-awen deg ubrid n Rebbi. Ayen yebɣa Rebbi d aqeddes nwen, lxaṭer Rebbi ur aɣ-d-isawel ara ɣer lefsad, lameɛna ɣer uqeddes. Si lebda n nnuba-agi, nmeyyez tikli n ṭṭaleb-nni n Sidna Ɛisa Buṭrus, yuɣal d lmital fell-aɣ. Iseḥfeḍ-aɣ aṭas f lmeɛna n laman deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ɛni izewweǧ netta? Anɛam. Nessen izewweǧ, ala xaṭer Inǧil yessefhem-aɣ-d amek Sidna Ɛisa iseḥla yemma-s n tmeṭṭut n Buṭrus mi tehlek. Ihi Buṭrus yekteb s lḥeqq, acu ilaq ad tili tikli n urgaz yesɛan tameṭṭut. Yenna-d, Kunwi ay irgazen, zedɣet s leɛqel ɣer lǧiha n tlawin-nwen, ttgabaret tameṭṭut am netta ur neǧhid ara am urgaz, am id ittwarten lwaḥid n tudert, lniɛama d tudert. Buṭrus isɛa diɣen awal i tilawin, iqqar-asent d waɛmt irgazen-nkent. Zzin-nkent ur ittili wara d win n berra, am zzin n ddheb d lebsa ifazen, lameɛna d ccbiḥa iffren deg wul, zzin ur nrekk ara, ṛṛuḥ isehlen, ihennan, iswan s umata meqqrant zdat Ṛebbi. Si Nɛisa yessefhem-aɣ-d diɣen belli win yuɣen tameṭṭut ilaq ad iqqim yid-s tudert-is merra. Ḥassiset ayen yettweketben deg Maṭṭa xemsa, laya sebɛa u ɛecrin. Teslam, qqaren, Ur tzennuḍ ara. Lameɛna nekkini qqareɣ-awen mkul win yettxezziren tameṭṭut s ttemɛa, izna-tt, ay agig ul-is. Nnan diɣen win yebran i tmeṭṭut-is, ad as-yefk lkaɣeḍ n berru, lameɛna Nekkini, qqareɣ-awen, win ibran i tmeṭṭut-is, ḥaca ɣef ddemma n zzna, imekken-itt i zzna. Win yuɣen tameṭṭut, ibran i zzna. Zewaj, ad t-kabren medden akk, imi Rebbi ad iḥekkem ɣef imsefsden d zannin. Yerna ittwekteb, ur s-ilaq ara i bunadem ad iferreq ayen i yesdukkel Rebbi. Ay ilemẓiyen, qqareɣ-awen, Ma tebɣam lbaraka Ṛebbi ɣef tudert-nwen, aneft-as i Ṛebbi ad iḍebber fell-awen deg wayen yeɛnan lezwaǧ. Dagi iberdan-nwen akk ttmuqulet ɣur-s, dɣa ad iqeɛɛed iberdan-nwen. Yak tessnem akk numiru waḥed di tektabt n ttedkir, win iteddun d Ṛebbi. Ttedkiret yid-i tura.

Ad idebber fell-i, ad iyi-ssken s tazmert n Ṛṛuḥ Lqudus yelhan deg wul-iw acu ilezmen ad xedmeɣ i wakken ara s-ɛejbeɣ. Ṛebbi yessefhem-iyi belli yebɣa ad iyi-ceggɛeɣ ɣer Leqbayel, ad ten-sɛeḥfḍeɣ abrid n Sidna Ɛisa. Ma d nekk, ugiɣ. Ssneɣ aṭas Leqbayel llan d inselmen ur bɣan ara Sidna Ɛisa. Sɛiɣ kan seṭṭac n sna deg leɛmer-iw lweqt-nni. Qqimeɣ aseggas mebla lefraḥ, mebla lehna deg wul-iw, alxaṭer nufqeɣ ɣef lebɣi n Rebbi i tudert-iw. Imiren, qebleɣ lebɣi-ines. Si taswiḥt-nni, sɛiɣ lefraḥ. Ffɣeɣ d tafermlit, setta u ɛecrin sna tura, sḥefḍeɣ abrid n Sidna Ɛisa. Ur yi-tt-txuṣṣ acemma. A ilemẓi, A tilemẓit, ur tebɛa ara rray-ik deg ddunit, ttekkel ɣef Sidi Rebbi s wul-ik akk, dagi iberdan-ik akk ttmuqul ɣur-s, dɣa ad iqeɛɛed abrid-ik. Nesɛa yiwet tektabt isem-is Un foyer heureux. I aɣ-yesfehmen s imeslayen seg wawal Rebbi ayen i aɣ-yumer Rebbi ɣef lzewwaj d tarebga n wacul. Tektabt-agi d tili kan s tefransist, s taɛrabt lameɛna mačči s taqbaylit. Ad k-tebteɣ, ceggɛet-aɣ ladras-nwen. Ad tsayatin-nneɣ. Nuba, aman iddren. Boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit, Nuba, aman iddren, tabwaḍt n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Ḥassiset i snat nubat-agi i ken-ittawḍen si Transol Radio, Monte Carlo, 205 mètres, onde moyenne. Kul durt ass n ssebt inuba aman iddren ɣef lweqt-agi. Ass n lǧemɛa inuba lexbar n lxir ɣef lweqt-agi diɣen. Ittwakteb ma ur yebni ara Ṛebbi axxam,